e don happen. We see am with our korokoro eye and na our work to make you sabi am. Sharp sharp tori on top Crested Radio and Television. Anywhere wey dey happen across we obodo Naija and we obodo Igbo, we dey here to serve you hot like Naija jollof. 12 o'clock for afternoon and 4 p.m. agogo na time for the tori. No miss am o. Because on top Christ Radio and Television, your matter now we own. Welcome back to Christ Radio and TV for this beautiful evening. From the heart of Abuja to the wall, time don't reach for us to give you evening sharp sharp to read from your station where your matter now we own. My name now Princess Anyana and this na di tourist dem wey dey hot dis time. Make we start by to tell you say Presido Bola Ahmed Tinubu don say ogbonge government go open up di potential wey every state get inside dis kontri. Oga Presido yarn dis one for one post just as e enta to travel for one day work visit to Kaduna State. According by Oga Presido, dis tin dem wey dem dey do na to give power and ginger to all states of we kontri to make sure say dem go fit work for dia pipo boldly and in a welleless welless way. The Nigerian Governors Forum, wey be the joinbody of our governor people for Naija, don make up their mind say dem go collab, work hand for hand, leg for leg with ogbonge government to make sure say all this plenty money wey dem dey charge for tax, dem dey charge for this, dem go find a way to reduce am, make everything for level. Then all that checkpoint illegal wey dey for road, dem go dismantle all of them so that e go dey easy to move goods all over di state. Oga govnors dem do dis meeting for dia NGF secretariat wey dey Abuja and den also dis tok na mainly to put eye for di way wey cost of food dey rise, di way be say to move animal from one side to di oda e no too easy inside di kontri. Now for di tok paper wey drop afta di meeting, dis join bodi of we Naija govnors dem kon say too much of checkpoint wey dem no give carry go, illegal. collect of money of tax and then no enough infrastructure wey make sense na dem be the main main things wey dem see wey dey cause things to dey jack up and say we no get better food supply for this country. And one video now na im dey spread up and down wey e show Paul Enenche, the senior pastor of Dunamis International Gospel Centre dey reject thirty million naira donation wey Kebbi State governor Centuram. Dis thing happen for a two-day healing and deliverance crusade wey Enenche bin do for Birnin Kebbi, wey be di capital of Kebbi, from June seventeen to June eighteen. Now, during dat crusade, one of di Woloku person to Nasir Idris, wey be governor of Kebbi, na im bin carry dis gift to give to di religious preacher on behalf of di state government, but Enenche come say, No, no, no, dat is not why we are here. Dis money dat you are giving to me now, channel am to take support one orphanage. And Oyo State government today will be Thursday come out again to remind everybody and remind their state say that's a law of say no dey carry your, wa- your cow dey waka up and down in the open danger wey dem dey call anti-graze anti-open grazing law still stand inside di state. Na di state commissioner for agriculture and rural development, Olasunkanmi Olaleye, na im announce dis one for inside di interminister gisting with tori pipo wey dem bin do for Ibadan, Oyo state capital. E say more than fifty eight cow na im dem don kpake in di last two years and plenty plenty of those pipo dem wey dey push dis cow dem wey dey disobey di law They don charge dem go court. And moving on, the defense headquarters don say 6,260 terrorists na they don kill. 14,138 terrorists and other criminals na they don arrest inside a joint military operation where all of them dey join hand dey do all over the country Inside di last two years, na Deputy Director for Defence Media Operations Brigadier General Ibrahim Abu Mawashi na im yarn dis one when e take dey give di gist of all wetin our soldier pipo don do in di last two years for dat expanded parley na meeting wey e do wit top top oga dem for Bidia on Thursday for Abuja. make dem for know what's up. Abumawashi come talk say soldiers of armed forces also rescue 5,365 people dem wey dem don kidnap and recover plenty plenty amount of weapons and ammunition inside different different operation wey dem don do inside these two years. And from there, make we travel to outside country where we say the defense minister of Israel don't come out say Israel supreme leader, he can no longer be allowed to exist. They have to take him out of the earth. afta dat Soroka hospital wey dem go use missile take jam scata di tin. Iran state media dey tok say dat missile wey dem shoot, it was not to hit di hospital, na military site wey next hospital na im dem dey target, just unfortunate e come go go hit di hospital. But Israel say two hundred and seventy one pipo na im don wunjure all ova di kontri afta Iran begin fire different different number of missile overnight. And finally, make we take you to the world of sports, where Real Madrid don confirm say their ogbonge forward, top player Kylian Mbappe, say e dey for hospital now after e begin develop one serious serious uh, belle belle pain wey be say e dey pinch am for belle wey dey call acute gastroenteritis. The club confirm inside their official medical statement wey dem drop today for their website say Di man no well o but dem no tok exactly how long Mbappe go dey absent from most of dia games dem as di club dey continue to monitor im condition. And dis na everything wey we carry come give you on top evening sharp sharp tori from Christ Radio and TV but